Chulai karah chuan engpawh ni se he hun he thil thlengah hian Pathian rembuatah i ngaitlang ila tih kan sawi duh a, tin he hun thleng tura rinawma thlah thleng tur hian hei kan van nei em em a Lusai Offroader hi Adroll Engine Oil company thar a ni a. Hei hi Mizoramah tunah hian a rawn lut thar dawn a, chungte chuan min sponsor a nih lusai hi tin chu bakah agreement te siamin contract te nakinah kan la bawh zui dawn a, chutiang chuan Zoram Dung leh vangah hian Edrol Engine Oil hi Gear Oil thlengin leh accessories chi hrang hrang hi anmahni company hian an nei a, chungte chu kan rawn pho lang zel dawn a, chutiang ang bul tan nan hei hun tha hun lo awm min pe a, a sumfai nen banner nen te khan tin rin awm atan pro sound tha tak min pe bawk a, chungte chu khutah an khua kan thlen hunah kan dan dawn bawk a ni, tih te kha kan lawm a sawi a ni pah pawh min kan lo sawi lang zawk a nih chu.
Milar tih takah aw rinawmah pawh. an khaw lam pan turin gypsy ah hei chuang der tawh e ah tunah hian nal zawl kan pan dawn a rinawm ah kan thlah dawn kan tih tawh kha hei ah tawngtai na ah laikhawr len ah hian tawngtai na hun hman tur a ni a. a then in thla an lo la mawlh mawlh bawk a hei la rawn thleng kim lo deuh a ni maw aw

A hmaah hian pi chu nunu leh pu siama an thu a aw tichuan keini hnung lama hei kan hotu lian aw pu James a a chawl lawm em Mizoram hotu pa nen kan han thu ania hmangaihah a thlak khawp mai. Lalrinawma hmangaihtu Lalpan heti zat min pe hi kan lawm a ni. Heti ram hi chu ka sawi vak lo ang, ka ta chhuak zel mai a, a lawm awm zawnga sawi dawn chuan ka hnuk hi a ulh ngawih ngawih mai a ni. Bul kan tanna te ka ngaihtuah chuan Phenglawng hi a ham thiam lo vangin kan record sa pawh ka delete sak tawh khan nia rinawma hi. mahse vawinia chuan zoram pumah ama tumruhna avangin a larpui ve pawh tila kan sawi sual lutukin ka ringlo ka lawm em em a hei tunah hian ka chuanna motor hi zonun sang handloom te thing a veng ralrin awm a hmangaih a duattu lo tuam hlawhawm tu. te motor ah ka chuang a ti hian vlog pah duh vang te khan chu ka lo chuang ve mai kan tia e hei a nuam em em a ni kan hma khan hmu mek so motor ni

a ber tha khawp mai mah mit kawna rinawm a hmuak tu te engemaw zat an lo awm a ni e hei rinawm a thlalak nen.

An lo la kal dawn maw? An nih chu in ti pha lut tawp thin ngawt chu in ti ro chu ni. Ha, rawn report ro pawh in ti si lo lawng. Lusai off roader nia ti hian lo thleng bawk a ah hei Check a tluang maw? Tluang e. Hei an lo la thleng kim lo hlawm a, harsatna a awm lo maw? Awm lo e. Aa. Nge motor lamah harsatna awm em? Awm lo e. Aa.
Tunlai khaw gypsy kha siam chiah lo a, head gasket a kang a maw? Eheu.
A rawn intuk chhoh mek. Nge.
Hei a va zia lo ve. Enge? Nuam bawk em? Nuam. Aw. Nuam a ni. A dum maw? He khai a?
A, a nuam in tih em? A nuam hut hut khawp mai e. Kawng, kawng khai enge ang in tih? A, motor a rawn nui chho char char. A, a rawn nui vel mai mai ni maw? A nih chuan nakinah chuan nal zawl kawngah chuan a tum tawh dawn ni maw? A then, a then tawh dawn ni aw. A hnuaia mut ang ai dawn.
Tunah hian Mamit pengah kan in nghak khawm mek a hei rinawm a an khaw lamah thlah tu tawihawm tu an awm nual mai a hei. Aw helai hian mamit ah khawtlang hruai tu te ti hian rinawm a hmuak in an lo pung khawm a thahnem ngai zual tak tak te rinawm a duh sak tu mi tam tak an awm a ti hian ngaw ru aw ngaw ru aw ti hian

Aw purem purem rua tata nupa hi rinawma talent show tel chhung zawnga tawngtaina nena thei tawp min a tawih awm tute zing ami an nia aw midang pawh kan ni vek tho a tin chuti raw chuan hei an nupa hian rinawma hi thil engemawni te te lo present an duh a tunah hian hlanna hun kan nei lawk dawn a ni.

Aw Rempuia a nia, Mami tah hian hnathawkin a awm a, hei an unau zinga upa ber a nia, chu chu hei a nau hmuak hian helai hian Mami khaw luh hma peng thuam laiah ah ti hian lo awm ve a ni. Ti hian ah motor nghah kan la nei a, motor chhia chungte chu.

rinawma hi an khua ten an hlut em em mai a aw rinawma hei hi mami te tangin ani hian a rawn phur a Nalzawl peng lamah aw zipsi order. Ti khan kal zel ro pawi lo ti khan khulai huan ti ti thla zel ro a leng dawn lo

Car bawk chu zing car a rawn kal kha direct zat ah kha i rawn thlen chho pahnih maw in tang nasa a mi e hei tractor pawh an rawn tang nasa tih a hriat hei an kawr te pawh perh thleng phung mai a ah. daihlimah lo kal rawn tir hi chu kan hotu ten.

Helaiah engmaw thil ropui tak in pek thei lo ni mah se la, lawmpuina a hming a chhite tal in pek kha kan duh a, an rawn chhuk hun tura hi kan hre chawpchilh deuh a, an lo kan hriat rual rual in tiangin chawpchilh deuhin kan han buatsaih a ni a, chuanin thil pek chhite kan hlan hi min lo dawnsak tel a, tha awm e.

heng heng tractor te hi ihh nal zawl atanga lo kal an nia an ni pawh helai kawng rawn chhuak chho tur hianin an rawn tang nasa khawp mai a gypsy -- Aw a kal tur hi ni ringawt tawh a kal thei ring em kal thei ang maw aw heng ho hi rinawm a hmuak tura nal zawl khua atanga tukin zing atanga rawn chhuak an nia vawi tam tak an rawn tang a an rawn in buaipui nasa mai a hei. Chen te pawn pai a ni hei. Chu chu Dusai off roader leh Gypsy owner ten tractor heti ang anga an rawn kalna ah hian kal an tum a ni. Rinawma te khua thleng hi kal an tum em em ringawt mai a ni. Hlawhchham beidawn an tum lo hrim hrim. Nalzawl pengah tih hian tractor eng emaw zat Nalzawl khaw tractor in an lo hmuak a nia pui dawn a nia pui dawn bet bet khawp mai. Mizoram ah chuan a aia hmuhnawm tur hi awm lo hrim hrim.
Nal zawng khua hian kawng tha an nei phah ngei mai se a lo nun sang hian lum lampang te helai hmunah hianin in lo phei tak ve tawh dawn lo tur aw. Aw kei chu kan hawm a eng.

he a rawn phiat nghal tawp mai hei ah a in kar thlak deuh in awm se la maw aw
tikhan in maw
zoram hriat khawpa phenglawng hun thiam an nei a. Hmuh an lo bu tlak em em a, chuvangin Vawinia hian hei buaktu pawh an rawn thahnem em em a, an phur a ni. Hei an ruai a ni, tlai lamah an chheh bawk dawn a ni. Khaw pum mai ruai chhehna an buatsaih dawn a tih engte chu a ni a.

An chuang dawn a ni a nu nen.
Video anh hlan a nghal helom tawh hle mai a ka haw chho a lo edit mai dawn a a Zibi i khur deuh lo maw tractor i hmuh chiah a a hnawk nghal em siah kan motor ah hian nui tlat mai
tuna chen a nui tan
thil hmuh ka lang dawn le in kal ta lo mi

bai ula bai ula chuang deuh ilo.